Хәерле көн! Бүгенге чарада сезне күрүемә мин бик шатмын. Төрле авырлыклар булуга карамастан, киртәләр булуга карамастан, сез бүген монда килеп җиткәнчез. Менә кичә генә бик борчылдым. Инде бу бозлавык булса, килүчеләр әзәер микән дигән идем. Аллага шөкер, кеше бик күп. Һәм мондый күләмдә, мондый киң масштабта без шушылай беренче тапкыр җыелабыз. Моңа кадәр булган чараларда азрак булсак, бүген инде без бик күп һәм бу бик сөендерә. Бүгенге бүгенге көндә сезнең алдыгызда татар атаналарының берләшмәсенең эшчәнлеге белән таныштырып китерү бәхте китү бәхте миңа тиде. Бераз каушыйм, гафу итегез. Безгә менә бүгенге көндә бит инде хәзер яңа шартларда балаларыбызны татар телле итеп тәрбияләргә, аларның буыннардан буыннарга тапшыра алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү ул безнең бурычыбыз. Ә, бүгенге көндә хәзер менә безнең арабызда ә, зур сәхнәләрдән дә әйтүчеләр булды. Ә, та, балаларны гаиләдә тәрбияләргә кирәк, балалар белән, ата-аналар белән эшләргә кирәк дип әйтүчеләр күп булды. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә менә бу ә, сүзләрне әйтүчеләр ә, күп булса да, ата-аналар белән эшләүче төркемнәр

Ә инде Яңа елдан соң без Акыл фабрикасы кысаларында проект буларак менә бу берләшмәне чынбарлыкта инде кешеләр белән аралашып эшли торган оешма итеп оештырып җибәрә алдык. Һәм хәзерге көндә безнең арабызга тагын яңа кешеләр өстәлә тора. Менә Илсия Әхмәдвәлиева Э, безнең арабызга килеп керде. Э, аннан башка да э, безгә ярдәм итүчеләр, әлбәттә, ул Ойрат Табрис татар яшьләре форумы безгә бик нык ярдәм итә. Бу юнәлештә үзләренең киңәшләрен бирәләр алар безгә. Әлбәттә, инде яңа берләшмә буларак авырлыклар күп, ләкин алга барабыз һәм

Әз генә булса да файдасы тигәндер дип уйлыйбыз бу эшләребезнең. Митинглар оештыруда, пикетлар оештыруда без шулай ук катнаштык. Официаль мөрәҗәгатьләр яздык. Менә бу видео мөрәҗәгатьләрне яздык. Бу видео мөрәҗәгатьнең дә файдасы булгандыр дип уйлыйбыз, чөнки шушы видео мөрәҗәгатьләрне республикалардан җибәргәннән соң, менә шушы туган телләрне уку планнарының мәҗбүри өлешендә кала дигән хәбәр килде. Икенче көнне иртән мин бу хәбәрне ишеттем. Һәм инде мин уйладым, бәлки безнең дә файдабыз тигәндер бу юнәлештә дип. Э, интервьюлар, э, тапшыруларда катнашуда безнең э, үзебезнең бар һәм газет-журналларда мәкаләләребез чыгып килә. Менә безнең оешманың максатлары бу мәгариф системасында милли мәгарифне саклау һәм үстерү, Татар телле мөхитне саклау һәм үстерү, татар гаиләләрендә милли гаилә нигезләрен пропагандалау, зәвыклы, конкурентлы, сәләтле киләчәк буынны булдыру. Бүгенге көндә бу максатлар, әлбәттә, бик актуаль. Менә монда фотографияләрдә безнең эшчәнлек күрсәтелгән. Һәм инде сез монда таныш кешеләрне күрә аласыз. Менә бу безнең иң зур төркем. Монда без видеомөрәҗәгать яздырырга җыелган идек. Анда безнең милләт өчен янып йөргән иң актив кешеләр җыелгандыр дип уйлыйм. Эш моментлары безнең менә күрәсез. Менә Айсылу белән Чулпан безнең монда интервью бирәләр радиода. Таяну ноктасында булдык без берничә тапшыруда. Күрәсез, безнең арабызда хәтта балалар да бар. Безнең менә шушындый җыелган очрашуларыбызда балалар да ияреп киләләр. Хәтта безнең менә Эльза Нәбиуллина, ул үзенең 5 айлык баласын да күтәреп, безнең һәрбер җыеныбызга килә, анда катнаша. Без бултыр балалар өчен дә төрле чаралар үткәрдек. Менә күрәсез, турыдан туры элемтә монда. Без менә конкурсларда катнашабыз, бәйгеләрдә менә бу бәйгедә катнашып, күрәсез, без инде үзебез урыннар да алдык, берләшмә буларак. Төрле урыннарда очрашабыз, күргәнегезчә, бер генә урында түгел, утырып эшләргә бер генә урыныбыз юк әле безнең. штаб буларак киләчәктә булыр дип өметләнәбез. Менә монда инде безнең балалар белән былтыр үткәрелгән чараларыбыз бар. Без аларга остаханәләр үткәргән идек. Һәм менә күрәсез, безнең монда башка милләт вәкилләре дә бар. Монда алар да безнең белән эшчәнлекне дәвам итәләр. Менә безнең аудиториябез бу күргәнегезчә балалар, ата-аналар. һәм булачак ата-аналар инде балалар белән без мәктәпләрдә алар белән төрле чаралар оештырып, аларга безнең проектларыбыз әзерләнгән. Менә шу проектларны тормышка ашыру аша алар белән без эшләячәкбез. Ата-аналар өчен дә без менә төрле семинарлар оештырачакбыз. Алар белән социаль челтәрләр, белем бирү оешмалары аша, мәчетләр аша эшлибез. Яшьләр, яшь гаиләләр безгә бик кирәк, чөнки Хәзерге көндә менә аеруча гаиләләрнең таркалу очраклары күп. Менә шушындый милли җанлы татар телле итеп баланы ничек тәрбияләргә? Менә шушындый мәсьәләләрне без әлбәттә кайгыртабыз һәм бүген безнең чыгышларыбыз да булачак бу темага. Безнең проектларыбыз менә күрәсез, Дәрдмәнд фонды ачырга йөрибез, инде аның документлары әзер. Татар ата-аналар өчен конференция, Э, сез безгә без э, сезгә проект хәзер аерымак сөйләп китермен э, татар ата аналары өчен семинарлар татар тел дәресләре татар теленә стажировка телем татар туш тамгалары бу значоклар турыча әйткәндә әйме тел өйрәнүчеләргә стипендия балалар өчен мастер класслар һәм белем тәрбия өлкәсендә аналарның хокукларын яклауда ярдәм күрсәтү бу темада бүген кагылачак кагылачаклар һәм чыгыш ясаучылар булачак Менә Дәрдмәнд фонды бу официаль оешма безнең. Фондның максаты инде шул ук татар телен саклау һәм үстерү, татар даналарының белем бирү оешмаларында хокукларын яклау, перспектив татар проектларына ярдәм күрсәтү. Әлбәттә, бу бик зур чыгымнар сорый торган юнәлеш. Менә хәзерге көндә сез барыгыз да беләсез, әйеме? Нинди кибеткә керсәң дә, китап кибетенә керсәң дә, татар уеннары аз. Татарча китаплар шулай ук Аерым бер кечкенә генә киштәдә генә торалар алар. Менә шушы сез күргәнегезчә, менә инде дә безнең бу юнәлештә эшләүчеләребез бар, бу якта да, бу як өстәлләрдә дә алар бар, ләкин аларны безгә танытырга кирәк, аларны алга таба үстерергә кирәк. Һәм бу юнәлештә, әлбәттә, бары тик энтузиастлар ярдәме белән генә булмый. Бу юнәлештә безгә дәүләт дәрәҗәсендә ярдәм кирәк һәм без бу ярдәмне сораячакбыз. Ә, мәгариф системасында милли мәгарифне саклау һәм үстерү. Менә бу да безнең бүгенге көндә ә, бик зур проблема булып тора инде. Әлбәттә, моңа аерым кагылып үтүчеләр бүген булачаклар. Милли мәктәп, милли университет турында сөйләүче, чыгыш ясаучы кешеләребез булачак. Татар телендә стажировка сайлап алынган бер оешмаларның 5-нче 9 сыйныф укучылары өчен бу без бу бу безнең пилот проект булачак әлегә. Әлбәттә, бу зур көч һәм финанслар сорый торган, акчалар сорый торган проект, җаваплылык сорый торган проект. Төшми. Менә проектның идеясе. Уку чиреге буенча балалар, ә? Микрофон бар, ишетелми. Ул микрофон. Юк, күзлекне кием лучше, күрмим үземдә. Уку шириге буена бала татар мәктәбендә Э, татар теле мәктәптә укый, татар теле гаиләдә яши, татар теле яшьтәшләр белән аралаша һәм э, бу без инде чиста экологияне дә кайгыртабыз, баланың э, әхлакый тәрбия нигезләре ныгый. милли үзаңны формалаштыручы мәгълүмат туплый ул һәм һөнәре буенча яңа күнекмәләр туплый. Программада безнең укыту теле, тел остазлары, татарча проектлар әзерләнә инде, сөйләштерү мәйданчыгы, авылга реклама, монда грант буларак каралган инде шәхесләрдән мастер-класслар. Менә бу юнәлешне без инде хәзер үк карыйбыз. Постсервис онлайн аралашу, юешле чат, җәйге тел аланы. Проект эшләренең мөмкин формалары менә шунда. Проектның социаль челтәрләрдә аккаунтларын булдыру, танылган кино сюжетларын тавыш белән тәрҗемә итү, авыл турында менә презентация, юл күрсәткечләре, видео презентацияләр, бу авыл тарихи шәхесләре турында креатив фикер юнәлешендә. Һәм бу әлбәттә инде балалар белән эшләнәчәк эшләр барысы да. Остаханәдә эшләнгән кул эше презентацияләре, рэп, рок, хип-хоп белән музыкаль номер әзерләүләр, болар барысы да безнең менә шушы программада каралган. Тормышка ашыру планыбызны сентябрь-ноябрь иде, ләкин инде хәзер күрәсез, безнең бу әзрәк вакыты күчә аның артка таба, чөнки барысына җитешеп булмый һәм безнең сез белгәнчә инде бу балалар белән эшләнә торган проект бик күп җаваплылык сорый. Һәм әлеге көндә безгә менә мәктәпләрдә бу юнәлешне үстереп җибәрү мөмкинлеген карыйбыз, сөйләшәбез кешеләр белән. Менә проектның идеясе инде татар телен өйрәнүгә мотивация арттыру, татар теленең дәрәҗәсен арттыру, татар телен өйрәнү күләмен саклап калу, телне өйрәнүнең сыйфатын арттыру. Механизмнар менә мәгариф идарә белән итәч җитәк җитүче җитәкче органнар белән килешү, Иганәчеләрне җәлеп итү, радио, ТВ реклама болар эш төркемнәрен туплай, экспертлар, оештыручылар, программа төзүчеләр, систем администраторлар, продюсерлар, әйме, урыннарда язма һәм телдән контроль эшләре үткәрү, стипендия күләмен билгеләү. Бусы безнең стипендия проекты. Үтеп киттем бугай мин. Менә мотивация монда ата-анага э, бирелә, баланың ана телен өйрәнергә теләген, дисциплинасын арттыру, э, бала күзлегендә телнең престижын ныгыту, белем дәрәҗәсен арттыру, баланың үзенең интеллектуаль тырышлыгы нәтиҗәсендә мөстәкыйль табыш өлешләрен формалаштыру. Укучыга инде әлбәттә үзенең тырышлыгы кирәк була, һәм монда аның үзенең мөстәк э, үзенең кереме булса, әлбәттә, һәрбер баланың тырышлыгы арта бара. Һәм менә шушы махсус оештырылган чараларда аларның катнашу теләге дә арта. Балаларны полиингваль шартларда белем биреп, мәгълүматны үзләштерү сәләтен арттыру, бу белем бирү оешмасына. Һәм бүгенге көндә менә полиингвальлек инде ул бик актуаль. Шуңа күрә дә безнең киләчәктә полиингваль мәктәпләребез булса, күбрәк булса, татар телле, инглиз телендә, башка телләрендә өйрәнеп, укучы балаларыбыз күбрәк булса, әлбәттә, яхшырак булыр иде. Барыбыз да аңлыйбыз полилингваликның бүгенге көндә файдалы булганлыгын. Сез безгә, без сезгә проекты бу 14 нче яшь өчен. Менә бу проектның идеясе чит илләрдә һәм Рәсәйдә өйдә яшәүче татар балаларына тел ныгыту мөмкинлеге бирә. Бу инде без менә чит илдәге балалар белән алмашу проекты, студентлар белән алмашу проекты булган шикелле, менә без бу проектны мәктәпләргә кертергә телибез. Һәм бу, әлбәттә, инде безнең дөнья күләм дуслыкны ныгытуга да китерер. Читтә яшәүче баланы без монда кайтарабыз, ә бездәге бала чит илгә барып, анда чит тел, күп чит ил теленә практика ала. Һәм бу проектта катнашырга теләүчеләр инде хәзер бар. Кабул итүче гаиләләр буенча мониторинг ясау, норматив документлар әзерләү, гаиләләрнең мәтәләпләрен, мөмкинлекләрен барлау, мәгариф идарәләре белән килешүләр төзү, БДК ярдәмендә ата-аналар арасында килешүләр төзү, әйме, балаларны озатып баручы кураторларны билгели, алар белән килешүләр төзү. Менә бу зур, зур эшле, көч сорый торган эш бу. Чөнки без моны инде сөйләшеп карадык һәм безгә иң беренче сорау бирделәр, сез үзегез өстегезгә бу җаваплылыкны аласызмы дип. Һәм, әлбәттә, менә бу юнәлештә эшләүче бик белемле кешеләр кирәк. Менә татар атаналар өчен семинарлар гыйнвар аенда безнең планлаштырылган. Менә бу гаиләләрдә гаиләләрне таркалуга китергән төп хаталарны, аларның өстендә эшләү, баланы татар теле итеп тәрбияләү юллары, атаналар өчен татар тел дәресләре һәм татар милли гаиләнең нигезләрен бирү, үзара дәрес, дөрес мөнәсәбәтләр. Менә монысы безнең тагы бер проект, бу теге туш тамгалар турында әйткән идем. Бу туш тамгалар, мәсәлән, шушы туш тамганы күргән кеше, ул кеше белән татарча гына сөйләшә. Һәм әлбәттә инде менә күрәсез машина салонында брелоклар, болар Илсиянең уйлап чыгарган проектлары, шуңа күрә инде мин уйлыйм, ул аны башкарып чыгар дип, ахырына хәтле җиткерер һәм без әлбәттә инде ярдәм итәрбез.

Менә шушы э, конференциябез безнең өч өлештән торачак инде. Спикерлар чыгышы, ирекле микрофон һәм э, түгәрәк өстәл булачак. Түгәрәк өстәл вакытында без менә шушы э, бүген сөйләшкән проблемалар уртага салып, үзебез тагын алга таба бару юлларын билгеләрбез, ничек бу мәсьәләләрне без хәл итәчәкбез. Сезгә уңышлар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бераз каушадым, гафу итәрсез. Безнең эшчәнлегебездә безгә иң беренче ярдәм күрсәтүче, безне җанландырып торучы менә безнең фотографияләр әйләнеп кайтсагыз күренә, анда бөтен җирдә Русланның башы яктырый. Безгә йөрәк биреп торучы, күзне ачып юлны күрсәтеп торучы кешебез. Шулай ук Марат Вазыкович Латфуллинга аерым рәхмәт әйтәсебез килә, чөнки безнең бу ата-аналар белем алу, белем бирү оешмасында бердәнбер безнең шундый акыл иясенә. Гакыл Галия булган кешебез дип әйтим, аңа бик зур рәхмәт. Шулай ук менә Рәүф абый Хәсәновка рәхмәт әйтәсе килә, милләт йорты аксакаллар шурасы. Шулай ук менә Римзил абый, Дамир абый. Һәм гомумән безгә шалтыратып, үзләренең киңәшләрен биреп торган тәҗрибәле безнең шәхесләребез, абзыйларыбыз, апаларыбыз аеруча барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм бүген монда килгәннәргә дә рәхмәт. Без сезнең белән бергә булсак, сез безгә шулай ярдәм итеп торсагыз, иншалла, безнең әле алда планнарыбыз зур. Тамчы тама тора, ташын тишә тора, дип әйтәләр, шуңа күрә әле безнең эшләселәребез алда. Тагын бер рәхмәт әйтәсем килә Башкорт ата-аналары оешмасына, алар бүген җиде кешелек делегация белән килделәр. Аларның тәҗрибәләре безгә караганда зурырак һәм алар безгә менә әлегә кадәр онлайн рәвештә консультация биреп торсалар, бүген инде үзләре дә килделәр, шуңа күрә без әле сезне киләчәктә алда аларга да бирербез. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт, без сезне күрергә бик шатбыз.